Lebap welaýatynyň Çärjew şäherinde ýaşaýan bir ildeşimiz oktýabr aýynyň ýigrimi üçüne Özbegistanyň Daşkent şäherine okuw etmek üçin Farap etrabyndaky Farap gümrükhanasyna baranynda, ony şol ýerdäki immigrasiýanyň işgärleri serhetden geçirmändir. Başyndan geçiren wakalary bize gürrüň beren ildeşimiz bize şulary ýetirdi. Meniň çagam Özbegistanyň Daşkent şäherine okuwa gitmekçi bolup, gerekli bolan ähli resminamalaryny öňünden taýýarladyk we kemsiz bir ýagdaýda oktýabr aýynyň ýigrimi üçüne Özbegistana geçmek üçin Farap etrabyndaky Farap gümrükhanasyna geldik. Biz ol ýere baryp ýetenimizde bizden başga-da, ýedi-sekiz sany ýaş oglanlar we gyzlar Özbegistana okuwa gitmek üçin serhede gelipdirler. Netijede, çagalarymyz şol gümrükhananyň pasport barlagyndan geçmekçi bolanlarynda, şol ýerdäki emigrasiýanyň işgärleri olaryň hiç birinem serhetden geçirmän yzyna ugratdylar. Soňra biz ene-atalar bolup, näme üçin biziň çagalarymyzy serhetden geçirmeýärsiňiz diýip, şol emigrasiýanyň işgärlerinden soradyk. Olar bize, Bu soragy gidiň-de ýaşaýan ýeriňize degişli bolan migrasiýa gullugyndan soraň. Sebäbi şolar siziň ýurtdan çykmagyňyza rugsat berenoklar diýip jogap berdiler. Mundan başga-da gümrükhanadaky şol immigrasiýanyň işgärleriniň özlerini alyp baryşlary gödek we tertipsiz. Biz bilen gürleşişleri gaty agyr we bizi sylaman haýbatly sözler bilen bize jogap gaýtarýarlar diýip, başyndan geçiren ýagdaýlaryny bize gürrüň berdi. Farap gümrükhanasyndan biz yzymyza gaýdanymyzdan soň, şol ýerdäki ýedi-sekiz sany serhetden geçip bilmedik türkmen studentleriniň ene-atalary bolup, ýaşaýan ýerimize degişli bolan Lebap welaýatynyň migrasiýa gullugyna baryp, ýagdaýlary bolşy ýaly gürrüň berdik. Weç, biziň çagalarymyzy näme sebäpden serhetden geçirmeýärler diýip soranymyzda, Siziň çagalaryňyzy ugradýan Daşkentdäki uniwersitetiňiz bilen Türkmenistanyň arasynda ylalaşyk baglanyşylmadyk. we şol sebäpden serhetden geçirmeýäris diýip jogap berdiler. Soňra ol ene-atalar migrasiýadan çykyp, welaýat bilim bölümine baryp ýagdaýlaryny bolşy ýaly aýdypdyrlar. Bilim bölümi hem şol Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ylalaşyk baglanyşylan uniwersitetleriň sanawyny çykaryp beripdirler we hakykatdan-da Daşkentdäki uniwersitet şol sanawyň içinde bar eken. Biz bilim bölüminiň beren resminamasyny alyp täzeden welaýat migrasiýa gullugyna bardyk we alan resminamamyzy şol gullugyň ýolbaşçysyna görkezdik. Gullugyň ýolbaşçysy bolsa bu gezek bize bahana tapyp bilmän, bize oktýabr aýynyň ýigrimi üçünden soň Türkmenistandan Özbegistana student goýbermeli däl diýip, Aşgabatdan buýruk geldi we şol sebäpden biz sizi ýurtdan çykaryp bilemizok diýip jogap beripdir. Migrasiýadan kanagatlanarly jogap alyp bilmedik ene-atalar soňra Çärjew şäheriniň poçta gullugyna baryp, dört sany sözde ministrliklere arza ýazýarlar. Olar, birinji, sözde Daşary işler ministrligi, ikinji, sözde Adalat ministrligi, üçünji, sözde Bilim ministrligi, dördünji, sözde Içeri işler ministrligi. Bu ministrliklere jemi on alty sany ene-ata bolup, arza ýazýarlar. Ýazan arzalaryny degişli ministrliklere ugradanlaryndan soň, dört sany ene-ata Aşgabatdaky Migrasiýa ministrligine gidýärler we başyndan geçirenleri gürrüň berip, ministrlige degişli arza ýazandyklaryny aýdýarlar. Olar bize ýazylan arzanyň jogabyna garaşmagymyzy tabşyrdylar. Netijede ol ýerdenem kanagatlanarly jogap alyp bilmedik diýip, çykgynsyz güne düşendigini dile getirdiler. Soňra welaýatymyzdaky Migrasiýa gullugyna baryp, dört sany degişli ministrliklere arza ýazandygymyzy aýtdyk. Bu gezek hem bize Migrasiýa gullugynyň ýuristi bolan Babamyrat diýlen bir şahs, eger-de şol dört ministrlik ýazylan arzalary seljerenlerinden soň, hemmesi birazdan siziň çagalaryňyzyň ýurtdan çykmagyna rugsat berseler, biz çykaryp bilýäs. Eger-de içlerinden birisi rugsat bermese, onda biz hem siziň çagalaryňyzyň ýurtdan çykmagyna rugsat bermeris diýip jogap berendigini we şular ýaly zerur bolmadyk işler bilen ýurduň hökümeti bilkastlaýyn öz halkyny meşgul etdirýändiklerini gürrüň berdiler.